Aberdaugleddau, un o bwyntiau mwyaf gorllewinol Cymru. Heddiw mi fydda i'n teithio 30 milltir oddi wrth yr arfordir i drio dal fy siarc gynta. Ac i'n helpu i i wneud hynny mae'r actor Julian Lewis Jones.

Ti'n barod?
Da ni am mynd wan. Da ni am mynd. Oce boi.
Awe.
Awe. Oce.
Da ni 15 milltir allan wan i'r môr. Dwi'm os dwi'n ofyn i siarco ta ton ar hyn o bryd. A dwi'n oer 'fyd. Sut banad da ga'l 'ma dwch? Be' 'di pwrpas hyn ŵan ta? Pwrpas hyn de ydi 'dan ni isio trio dal i gymaint o fecryll a fedran ni fel abwyd ar y bachyn a hefyd fel y chun t'mod? A ni, pedwar ar ail lefel eto, a ni.

Reit, Michael, da ni'n cael dipyn go lew o fecryll ffres o fanna. A wedyn yn y ddau gwlbocs yma'n hyn, o gynnon ni'r stwff drewllyd, a cham. Ah, mae'n drewi.
Bechos ac yn i smell o vision de, sa'n wych fysa? A wedyn beth o'n i'n neud, da ni'n malu hein. A mae hein yn malu reit hawdd. Felly dych chi'n weld yr yy y gyts yn dod allan a 'dan ni isio stownsio hynna i gyd ŵan a fy- dyna dy job di, job nesa. Be'? Ydi e- efo dy ddwylo.
Efo Bob ddwylo? un. Ie bob un mond Jac. Sgin ti fenig ne' rwbath i fi? Na, menig wir, ti allan ar y môr! Gwasga ŵan, gwasga ŵan. Iawn, tyd ŵan. Iawn.
Tan ŵan Iwan.
Wel Michael, wyt ti di uh, stwnsio nhw'n dda iawn efo dy ddilod. Dyna'r ffordd mae'r Americanwyr yn neud. Reit. Ond dwi am dangos ffordd i chdi. Da ni'n neud o'n Nghymru iawn. Fe dyn nhw'n rhaid na hynna gwbl felly. Lot haws.
Iawn? Be ti'n neud fan hynna?
Dyna? Wel, na'r ffordd mae'r Americanwyr neud, a maen nhw'n dal lot o sharks. Mwya o, o ogla sy'n y dŵr, y gorau de. Reit. Hwna sy'n denu nhw. Tra maen nhw'n oglio hwnna. Ia. Wedyn maen nhw'n medru trafeilio milltirodd i ffwrdd.

Dwi wedi cael fflôt arbennig i chdi. Oh, Iawn. Bing. Bing. A ni fos o'na swtio chdi, ne? Ti'n licio fo? Dwi'n licio fo.
Fantastic.
Fo, da ni eisiau gweld, achos mae hyn yn mynd yn... Mae hon yn bell iawn o'n. Union fatha Jaws, chi? Yn union fel Jaws, ond pink Jaws, ne? Pink Jaws. Pink Jaws. Da ni'n licio pink Jaws. Pink Jaws.
So mae'r ma chum yn y dŵr, mae'r slick yn neud i waith. Mae jyst mater o ddisgwyl, t'od, ella fydd hi'n hanner awr, ella fydd hi'n ddwy awr.

Just about, ie. I mean, about slimming well.
Mae nhw'n mynd teir gwaith, neu pedair gwaith yn bwyn yna. So mae eich di ddal un mwy wan, iawn?
Mae hwn yn rili drwm, fydda mi dda... Fydda mi dda godio. Waw.

Confident ydw i wan i fynd at y siarc. Wel, pwyth a meddwl, trydydd siarc o'r diwrnod, a dwi yn hapus efo fe. Dwi'n mynd o'r exhaust i dda. Wastad neis chwaith. Ond, na, dwi'n dechrau bod yn ffrindiau efo'r